Neýmar Ýuwentusa geçermi? Son Hin-Min bilen Real Madrid gyzyklanýar. Kristiano Ronaldo Roma geçmegi mümkin. Bernardo Silwa Barselona geçmegiň ugrunda we başgalar şu bölümimizde. Onda näme, elleri ýokaryk galdyryp laýk basýas, kanal goldajyňyz bar bolsa webmani koşelýogy belledim, gollap bilersiňiz we futbol täzelikleriniň on bäşinji bölümine bolsa Başlaýas. Gard Beýl Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Los Anjeles toparynyň oýunçysy diýip yglan edildi. Oýunçy bolsa öz Instagram sahypasynda şeýdip muşdaklaryna topara geçendigini tassyklady. Lionel Messi PSŽ-ä geçenden bäri toparyň altmyş göterim futbolkasy Messiniň ady bilen satyldy. PSŽ-niň direktory Nasser Al-Helafi bu ýagdaýa şeý diýdi. Biz gelýän sprosa ýetişemzok. Biz bir oýunçynyň futbolkasyny dünýäde hemmeden köp satýarys diýip jogap berdi. Neýmar PSŽ-da oýnamagy gaty gowy görýär. Möwsümiň ýarysyny birnäçe sebäplere görä sypdyryp, gaty gowy aýlyk hakyny alyp, islän wagtynda bolsa gyz doganynyň doglan gününe gidip, bu pursatdan keýp alýar. Ýöne, PSŽ-niň ýolbaşçylary bu ýagdaýdan ýadady. PSŽ-niň prezidenti žurnalistler Neýmaryň gelejegi barada soranda şeý diýip jogap berdi. Biz munuň ýaly mowzugy pressada gürrüň edip bilmeris. Kim gelýä topara, kimde gitýä topardan. Siziň berýän soragyňyz pressede aýdylmajak diýdi. Diýar Sport we Sport ES çeşmesiniň aýtmagyna görä, hüjümçi Ýuwentusa geçip biljegi aýdylýar. Ýuwentus hem öz gezeginde toparyň hüjümini dogrulamagy üçin bu ýagdaýdan yza çekilmezmi diýýän. Sebäbi, topary Dibala hem-de Morata terk etdi. Hany göreris, näme bolar. Son Hen Min Reala geçmegi mümkin. Florentino Perez koreýaly hüjümçi bilen gyzyklanýar. Geçen ýyl Tottenhamyň ýolbaşçylary Allap, Keýn haçanda Reala geçjek diýende öz toparyny-da eýdip-beýdip alyp galdylar. Indi bolsa Real Sony aljak bolýar, bu gezek bolsa Tottenhamyň ýolbaşçylary gowy hüjümçini nädip saklarka? Onam göreris, näme bolar. Ronaldoň agenti Jorjo Mendiş Italiýaň Roma toparyna Ronaldony hödürledi. Ronaldo Mançesteriň häzirki tomusky transferde Mançesteriň hiç bir gowy hereket etmän arkaýyn bolany üçin gaharlanýar. Oýunçy täze möwsümde gowy netijeler gazanmak üçin topara täze talant futbolçylary getirmegi öňräkden bir teklip edipdi. Ýöne Mançester Ýunaýtediň ýolbaşçylary arkaýyn, şu aralykda entäk De Ýongy hem getirip bilenoklar. Şonuň üçin portugaliýaly ýyldyzyň Roma geçmegi hem mümkin. Ýöne, köp çeşmeleriň aýtmagyna görä, täze tälimçi Ten Hag De Ýongy topara getirmek zerur diýip, toparyň ýolbaşçylaryna duýdurandygyny aýdylýar. Sadio Mane Bawariýa üç ýyllyk şertnama bilen geçenden soň žurnalistlere şeý diýip jogap berdi. Men Bawariýa bilen üýtgeşik we ähli mümkin trofeýleri gazanyp bilermikäm diýýän. Futbol meň durmuşym. Men hemme zatdan geçýän futbol üçin diýdi. Harri Maguaýr biziň iň gowy gören goragçymyz, super-puper mega futbolçymyz hem öýlendi. Onuň aýaly Fern Hokins. Toý dabarasy bolsa Fransiýada geçdi we Maguaýr toý dabarasy üçin bäş ýüz müň sterling funt çykdaýjy etdi. Kapitany bolsa öz gezegimizde gutlaýas. Lukaku Intere dolanýar. Belgiýaly hüjümçi Bu ýagdaýa begenjimiň çägi ýok, ýöne entäk howlukmaň transfer doly yglan edilýänçä diýdi. Lukaku Çelside on million ýewro gazanýardy. Oýunçy Intere dolanmak üçin aýlyk hakynyň peselmegine-de razy boldy we oýunçy eger Intere geçse, takmynan ýedi million ýewro aýlyk hakly bolar. Jesse Lingard ýakyn wagtda West Hama geçer. Bu barada Italiýanyň belli žurnalisti Fabrizio Romano öz Twitter sahypasynda habar berdi. Barselona şu tomusda birnäçe gerek däl oýunçylar bilen hoşlaşmagy göz öňünde tutýar we birnäçe gerekli oýunçylary toparyň tälimçisi Hawi getirmegi hem makullaşdyrýar. Olaryň arasynda Aspilikueta, Markus Alonso, Rubin Neaş, wenger Rafinýa hem-de Robert Lewandowski ýaly futbolçylar göz öňünde tutulýar. Gitjekleň sanawynda bolsa Umtiti, Neto, Lenglet, Depay, De Ýong ýaly oýunçylar topary terk edilýäniň sanawyna girýär. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriniň on bäşinji bölümiň ahyryna ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz laýk, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup futbol barada iň täze täzelikleri görüp bilersiňiz. Araňyzda kanaly goldajaňyz bar bolsa hem webmoney koşelýogyny belledim opisaniýada, gollap kanalyň mundanam beýläk ösmegine ýardam berersiňiz. Onda näme, hemmäňiziň janyňyz sag bolsun! Indiki bölümlerde görüşýänçäk hoş sag boluň.